Viwo, yo biabia ɖeka le ye míabia míabe gbɔgbɔmefofo, tɔgbe Amenetsiagbe triple seven nine. E, egbea míakpɔ be mía enuwɔtɔwo alo gbɔgbɔmedɔwɔtɔwoa míva le sugbɔ ye gbogbotɔwoa míle ƒonuƒo le WhatsApp dzi le internetwo dzi. Medi be mabia gbɔgbɔmefofo be ɖe hafi awɔ gbɔgbɔmedɔ aɖe, nɔnɔme ka alo numetoto ka me ato hafi anya be gbɔgbɔmedɔwɔwɔa enye ese ƒe be dɔ na yewo. Ye ne awɔ gbɔgbɔmedɔ aɖe, afɔ ɖeɖe ka dzie wòato ye awɔe atɔ ɖe teƒe o ye makplɔ amewo sɔ de gbegblẽ me o. Medi be míatɔ.

Èkpɔ be gbɔgbɔmedɔa enu wònye wonana ame tso kaka Mawu gbɔ. Gake ame dzro xɔsetɔwo, ame yi tsa so ko be yeɖo church, ame yi tsa so be yeɖo church, ŋkeke ʋematɔ ko ele ka me, nyisɔ ko ele ka mea, va wɔe be Ame sia ame di be ne wogblɔ be ye nye nufiala alo ye nye hunɔ, ye nye prophet, eŋu doa ese ƒe wosɔ nɛ sue. Fifia ne nye be wòtsɛ le internet dzi ye le ama si se kakakaka eyi ɖe teƒe ɖewo woŋlɔ ama si koa, ŋkeke ma ɖe tɔ koe be yetsɔe zu hunɔ. Ame kae ɖo zi dzi? Ame ke xlẽ amea de asi na wò? Ŋu. Ame ke xlẽ amea de asi na wò? Ezi ka dzi woɖo wòe? Womeɖo wò zi dzi o. Ewɔe va zu hunɔgã ɖe ɖokuiwò si vɔ. Yi ɖe internet ma nuwo vɔ. Ye va yi ɖe hunɔ ɖe gbɔ kɔ va na ge zakɔe be ne ɖo yi sitsi. Wo va kpa tɔgbe zikpui gadra yi ɖe. Wo wɔ nuwo le di zero plus zero ele zero. Ne èva de dzesi ɖokuiwò be ɖe wona dɔ ya yi be yeawɔa, edze be nàyi ɖe gbɔgbɔmeme ke nye nyateƒe to la ne èɖo amea gbɔ, eƒe nuwɔna, eƒe nufiafia, eƒe nyagbɔgblɔwoa. Abɔbɔ ɖe ame ma te asrɔ̃ nu ye woalé wò ɖo zi dzi, woaxlẽ hũua, ade asi na wò. Ŋɔduwo me zi le vovovovovovo. Mami me zi le, ablɔ me zi le, nyigblã me zi le, etrɔyi me zi le. Gake ŋu zi ŋutɔŋutɔ ke wo abe wolé wo ɖo zikpui dzia, ya tsɛ le ko vɔ menye amesiame wɔnɛ o. Wote wɔ mami nɛ o. wote wɔ adzakpa nɔ, wote wɔ vodu da nɔ, wote wɔ kratsi ɖe ŋte nɔ, wolé wo nɔwo be te me zi dzi, vɔ ne womelé wo nɔ zi gã ŋutɔŋutɔ dzi yi ke nye dzɔdzɔme abe zi ŋutɔ o la, mate wɔ dɔ o. Ke ne yi wɔƒea, it's a business. Ese nya me ɖa ɖe. is a business woakpɔ nu yi dzi amewo le yeƒe nuwo anɔ fiafia le ka dzi whatsapp o internet o tiktok dzo kple nyɔ efonye ne va yi amea gbɔ question le ne bia mate ɖo ŋuti na wo Nukɔgɔlɔ bo ɖasi nya ma dzi gbeɖegbe nya asɔ ga ve ko. Ao. Amea ne gbɔ fun. Na de nume na mea kakaka kwa. Eɖo le nume ɖeɖe na mea kakaka kwa be a yi yi gble na ɖe ɖe megbe. Ke vivi ale ke mi awe. De ga ke dzi mi le gbe ta ka mea va gbe mi dzi mi wonua ne gbe gbe gbe gbe gbe. Vo ame ɖe lea ku ɖe agbe wòle be nɔ wɔnu ne hafi wòaɖi. Ame ɖe le yɔ ɖe agbe wòle be nɔ wɔnu ne hafi ne ɖi. Ame ɖe le edzi be nɔ wɔnu ne le asigbe. Ame ɖe le aƒle lã va be nɔ wɔnu vɔ mele be ne kpɔ lã awu ƒe o. Ne mele gbɔgbɔ me o le ke dza wɔ anya nui o. Ye mi wɔ ye mi le amewo gble, mi le amewo dome gble be mi le nu wɔ na wo. eze me ɖa ɖe ke gbe ya kpɔtɔ gbe azuma le whatsapp dzi wokusi okpɔ be le asi klɔ na mo kɔa nkeke wa de tɔ ko tse va kusi kɔla vi da ɖe me le kɔkɔ ɖe asi me bɔ pawa ke wode me mele asi o egbla me dome egble amea dome ye ta ehiã be ɖe mía míanya be ɖe edɔ ya wona woa ate fia nu amea ate ɖe nu me na amea ne yi ke menya oa gblɔ na amea be eya yi menyea o eya yi nye Eƒe ɖa ɖe. Vɔa ame sia ame le nu fia le WhatsApp dzi. WhatsApp me teƒe ɖewo le alo Facebook me teƒe ɖewo le fia ne ƒe kpakpakpa kɔ. Akpɔ gbewo kple gbewo medɔwɔna pete woŋlɔ ɖe gama. Rrr. Kɔdze wɔ na ame ɖe wògbe ya wɔ dɔ kɔe vɔ ebe yi le wɔ esɔ esɔ ewɛ nyi sɔ ewɛ evɔ abe akɔ mi tu kɔƒe mi li nuwo gladza akɔ mi dza si ƒunu. mele teƒe o enu ya wogblɔ le gbe be pastor dɔ ke wɔm wolea nya nye menya fi ke wokpɔe so o nu ke ta mele gblɔ nye be na ame ɖe va be yi be yi dzi be azu sɔfo ya wòva wɔ sɔfo gã gbɔ ɖe trɔ yi gbɔgbɔ me nàbia be ɖe mawu xɔ ame ya dze be ne wɔdɔ aɖe ya ne mexɔe o ɖe fia nue nàɖe me nɛ be womena o ese me ɖa ɖe, enufiafia ɖe, womena wò, vɔ ewɔ ɖe. Tɔwòe nye be anɔ ame ɖe te, awɔ nu ka? Aƒo nu na amewo ku ɖe aglãdzedze ŋuti ne woawɔ blewu. Ye wona wò. Ta ne le nu ma ƒo na amewo la, awɔ dɔ ɖe ame dzi ale gbegbe. Atrɔ amea ƒe nɔnɔme. Gake leke wògbe nya le pastor gã gbɔ koa? Wòtse be azɔ pastor ta eva sɔ awu yibɔ do. Leke wòawɔ? Ame aɖewo le womenye hunɔ. Womenya tse be yewoava zu hunɔ. Yewoava le vudɔ. Oh, tɔgblɔtɔ le gege le fi ma. Anɔ mɔ dzi be nakɔ ame dɔ be hunɔ. Ile ame kɔ akpɔ kɔ be tɔgbi ile kuku. Ale ke kpɔ via e wɔ susu ɖe. Vɔ ntɔ be ile kotu me lo. Ame ya kpɔ be tɔgbi idzi be na wɔ nuya ne ne me ga nye nu wɔla tse ɖe ne nya me ɖe fia yi. Ibe yi me nye nu wɔla o la ebe ele akpae. Ntɔ me nya o. Yo gbɔna be ehu ehu asɔ ame. Ese nu ke gɔme le me la, ehu ɖe yɛ sɔ ta mi dze agbagba mi srɔ nu wa wa nu ka wa de hu ta me nɔ wa ɖo zi dzi ne ame ɖewo ƒo nu ya fifi wa gbɔgbɔ be Eyae ma, mamisi enye, enye mamisi kua. Womelé wo nɔ zigã dzi o. Ta mami wòata ko awɔ ne dze be nànye mami wòata dɔkta. Ne wogbe ya wɔ mami nɔ afiɔ kɔa, wotsɛ va si xɔ ɖe keke kɔ kɔ akasiel kɔ ta ɖe dzi. Ta dzakpa wòdro se ɖe ta ŋlɔ ɖe dzi be mami ablɔ. Evɔ ezu nuwɔla eblenyea. Mami lé na se ame ɖewo ame nye be ele asewo be ne wokɔ wɔ nu o, ne wonye ŋu nɔ. Ele asewo keke. Awɛ anɔ me kɔ nyi, awɔ aƒo business, ayi aƒo agble, e, e, ayi aƒo asi, ayi aƒo Christmas gbe, ayi ɖe aƒo klake dɔ gbe. ŋkeke agbe ayi xɔa me adzra nuwo ɖo. Vivia ma mi si ɖe sia ɖe zu nuwɔla zero. Mema mi ɖe sia ɖe xɔna, mema mi ɖe sia ɖe wɔna gbɔgbɔmedɔ, mema mi ɖe sia ɖe dana dɔ, mema mi ɖe sia ɖe wɔna e, e, ame ame ɖo kes le kodzo mea, mema mi ɖe sia ɖe wɔnɛ o. Fi kae srɔ̃ nu ma sue? Ye ta no gbe ya ma mia no kwa yo to xɔ na trɔ kɔ ra nyi kpa kpa kpa kpa kpa ya ma mia to to si na jo lo gbɔ wo me nya be si jo wo tsaka nua me yi ɖe teƒe ɖe le eh, ahɔzɔ le Benin Amea ne dress ne kpea ebe ya ne nɔ dzi lo yebe ŋkume ɖe nɔ sianzie. Me yi ɖe be mami xɔmea wowɔ mami ɖe xɔme woli vodu sakpata da ɖe xɔa me. Mama te ele xɔa me. Adzakpa ele xɔ wotu xɔa lɔbɔ nenema. Mami kplɔ le ge vodu sakpata le xɔme le amidze xɔ le eh, mamia gbɔ. Mekpɔ kekem be agbã zu bia. Ya ya ŋutɔ sɔ gabati ɖo ɖe xɔa me sɔ. Le xɔa me. Yɔ abe ŋkeke ɖo ya gama yi mlɔna. Mamia va mlɔ gbɔ le vozu sakpetea gbɔa. Vozu sakpetea pete etrɔ pete wo nɔe. Ta gbodzi wo nɔna. Ese me ɖa ɖe, ne mele agbo dzi oa, edze be ya tsɛ nenɔ ame xɔ me ko. Fifia va kɔ ʋɔtru sakpatia kple mami da ɖe xɔ ɖeka me. Ke ne nye be egbe nyi mamia ƒe asigbea, ke do white. Alo. Ke ne egbe va nye sakpatea ma si gbe ɖe, agado avɔ ŋɔŋɔ agakɔ yi ɖe mami xɔa me. Ne egbe va nye eh, eh, veduga eh, eh, agbadua me kekea, ava do danger agakɔ yi xɔa me mami adze le xɔa me le kpɔ. Ye ɔvɔ ya sɔ asi to ami dze me, asekpa ku tse ga le mami xɔa me. Meva teƒe ɖe le lome nye mayɔ ya ŋkɔ. Yɔ be nɔvinye, enyrɔ yɔvinye ɖeka be ɖe oye yi nyrɔe ɖe xɔ vedu mi xɔa. Mebe kplɔ ko ɖo ɛ. Ne kpɔ pafe kple nu ko ɖo mami kplɔ. Ne kpɔe ɖe mami wɔwɔ adzro. Yɔ be ya wu egbɔ na zevedu ɖe. Ekplɔ amaxa dzi azevedua le ɔkɔ gbɔ ato xa va wu via. Yɔ kɔ dogo ye mi tutu. Onu so ɖe bi ɖe ɔkɔ akpo ɖe ɔba kpo ya nɔkɔ ha ɖe me me ƒu na gbɔ. Azɔ kɔ aha ɖe me woʋuʋu tsotsotsotso. Wotrɔe wo nu kpae be ye efonye wosɔ kpakpa kɔ da ɖe anyi gblala. Kpakpa so zɔ kaka va le afonye kɔme le taƒo anyi gbagba. Abe ya mi le nu ƒoa kpakpa me me tasi taƒo ƒo anyi kpɔ. Ŋunɔ be nu ka ke nu ka aka. Mebe nu ke wɔe le menyɔ tae. E, kpakpa esue vɔ wogava le taƒo anyi na. Mi dzi teƒe mi aɖɔ ɖi nu yawo gbenya nu yawo menya kpɔkpɔ na mɔ. Vedu gã aɖe le gama wo gbɔ fɔtawo kɔ ɖe dzi nyaŋu vɔ ma mi kplɔ le xɔ ma me. Ne womena o ko mena o. Dabe afɔsu ɖokui o. Biabia ke mi bia ma ewana be me me ɖo dzi vɔ eye be no ɖo si dzi. Nyemɛ be no ɖo sakpata me zi dzi o. Nyemɛ be no ɖo mami zi dzi o. No wɔ mami nɔ ko wa nɔ me zi o. No wɔ sakpata nɔ wa nɔ me zi. No wɔ vudu da wa nɔ me zi. Gake zi da ŋtɔŋtɔ. Etrɔ betebetɔ me zi ko wa le wo nɔ dzi. Esɔ ne me va le wa zikpui ma azu zikpui vi wo asubɔ enye ho zia. Ele asi wa. Be careful.